Ko Ionui, Ioroa, Iomatua te kore, te kai hakaora o ngā mea katoa, Tihei wā mauriora. Ko Ranginui kei runga, ko Papatūānuku kei raro, ko ngā tāngata kei waenganui. Ko ngā maunga hakahi, ko ngā wai e rere mai nei, ka rere tonu ngā mihi. Ki ngā tini aituā o te wā, koutou e ngā mate. Takahi atu rā a Te Oneroa ā Tōhe kia tae atu ki te rerenga o ngā wairua, ki Manawatāwhi, ki Rangitahua, tae noa ki Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāmamao, te kāinga tūturu o ō tātou nei mātua tūpuna. Haere, haere, haere atu rā. Hoki mai anō ki a tātou te hunga ora, ngā kānohi ora, ki ngā kaihakawa, te iwi, tēnā rā tātou katoa. Tēnei e tuaki ana, he uri nō Te Hiku o Tīka, nō Muriwhenua. Ki te marangai o Te Hiku, ko te maunga a Tōhe, ko Maungapiko. Ka pēnei taku tītiro ki tōku maunga tapu o Ngāti Kahu, ko Maunga Taniwha. Ka mutu, haere tonu ki Te Hokianga haka pau karakia, ki tōku maunga haka hī o Panguru ki Papatā, ngā puke kōrero e tū mai nei. Ka mutu. E te iwi, e tae mā e moe! Kāti rā te moe. E Kāti. E Mara, e Koro. E Kara, e Kui. Rau rangatira mā, e oho, e ara! Maranga mai! I a koe e moe tonu ana, e ngaro haere ana tō tātou nei reo rangatira. Maumau Māori mā, maumau! Neke atu i te 30 tau, kua tū mai ngā kōhanga reo, ngā kura kaupapa Māori, ngā wharekura, ngā whare wānanga. Engari, te tokoiti tonu e whaiwhai haere ana i tō tātou nei reo. He maumau Māori mā. Kua haka mai, kua mōteatea mai te rōpū haka o ngā tūmanako. Tēnei te take. Ko ngāi Māori e kōrero Pākehā tonu ana, kiwa tātou nei tamariki mokopuna. He aha i pēnei ai? He maumau Māori mā. Ko te hunga kōrero Māori ka rongo tonu i te reo Pākehā e pakepake mai ana i wā koutou nei māngai. Ko te hunga kōrero Māori, kei te whatumanawa te reo, kei te māngai te reo, engari, e kōrero Pākehā tonu ana, ki wā tātou nei tamariki mokopuna. He pōuri, he maumau. Ka kōrero Māori toku māmā ki ahau, kia Māori taku nei tirohanga. Ka kuraina ki te kura kaupapa Māori ahau ki a Te Aho Matua, oku hakaaro, oku mātāpono. He taonga ēnei hei hakatīnana i tōku ao Māori, i tōku tūranga Māori. Ko te reo Māori hei kai mō te hinengaro. Ko te reo Māori te ūkaipō. Ko te reo Māori hei reo tuatahi ki ōku nei taringa. Ka whāngaihia ki taku pūmotomoto, ka hopukina ngā kōrero, ngā reo tuku iho. Ki te kore tātou e kōrero Māori e pēnei ana, pēhea tōna tupu? Pēhea tōna oranga ki te ao hurihuri nei? Nā rātou ngā kāwai rangatira, te tino mahi, te mahi uaua, te whawhai nui ki te hakaraora i te reo ki tēnei whenua. Te wero atu ki te kāwanatanga, te hakatū i ngā momo kura reo Māori, mā tātou kia kore tō tātou nei reo e ngaro noa atu. Engari, mō te aha tātou mā? Kia kōrero Pākehā tonu tātou? Ē, kāti rā, maumau Māori mā, maumau. Te maumau mō te whawhai nui o ngā tūpuna. Te maumau o ngā tini kaupapa hakarauora. Te maumau o ngā kuia e poipoi tamariki kōhanga reo ana. Kia ahatia? Kia kōrero Pākehā tonu tātou? Ka mutu. Wahine mā, mā mama. He mana tō te wahine, e tika ana. Ko te whare tangata tēnā, whenua ki te whenua. He tapu, he mana, he mauri. Kia whānau mai i a tātou nei pēpi, kia Māori te reo ki a ia i a ia e tupu ana. Ao i te pō, pō i te ao! Kia whāngai te reo ki tōna pū motomoto. Tuku oriori, tuku kōrero. Kōrerohia te reo o ngā tūpuna, te reo tūturu o tēnei whenua. E ara! E tū! E ora! Kāti rā te moe, kia ūkaipō anō te reo. E tautoko marika ana i ngā kōrero o Whaea Katarina Te Heikoko Mataira. Ki te kore te tamaiti e rongo i te reo Māori i te kāinga, ki te kore te tamaiti e kōrero Māori i te kāinga, Tena! Poroporoa kitea te reo Maori. He pouri, he maumau. Ki te hakahau o tā te Wharehuia Milroy hoki. Kia kaha rā tātou. Puritia tō reo Māori, kai ngaro. Ko te reo te mauri o te mana Māori. Kia Māori te reo. Kia Māori te tū. Ko te reo Māori te kuaha ki te whatumanawa. Kia Māori te titiro, kia Māori te hakaaro. Ko ngā kōrero ēnei ō tātou nei mātua tūpuna, kua waiho mā tātou hai hakaarotanga, hai wānanga. Kua tō te rā ki a tātou mō te kōrero takunga, mō Ngai Pākehā, mō te reo te take. Āe rā i ngā tau ki muri, nā rātou te he. Te patu tamariki mō te kōrero Māori ki te kura, ko ō tātou nei tūpuna, āe ko rātou. Nā te tāmitanga o Ngāi Pākehā kua ngaro haere te reo Māori. Engari, kua rere kē te ao hou nei, He kōhanga reo. He kura kaupapa Māori. He wharekura, he whare wānanga e āhei ana te tangata te kuhu atu. Te mātakitaki i te pākaha kāta, te hakarongo i te reo irirangi, te ipurangi, te maha hoki o ngā whiringa ki te ako i tō tātou nei reo rangatira, kia hakaora i te reo ki tō kāinga. E tātou ma. Kai a tātou. E pēnei ana te kōrero, kai a tātou ringaringa te rongoā. Engari, mehemea kai a tātou ringaringa, e aha ana tātou? Tātou mā, e oho! Kia reo Māori, kia reo Pākehā rānei te kupu? Kia reo Māori, kia reo Pākehā rānei te reo o ā tātou nei tamariki mokopuna. Ko tōu reo, ko tōku reo, te tuakiri tangata. Tuakiri Māori mai ka tika. Kaua tātou e māngere. Kaua tātou e maumau. Kaua tātou e moe. Kāti rā, hakaarohia, hakatīnanahia, karawhiua! Kia mau te reo, he kupu tuku iho. Kōrero, kōrero, kōrero! Ahakoa te iti, ahakoa te rahi, e hakarongo tonu ana ngā kāwai rangatira, te reo o ngā rangatira, tū rangatira mai! Tama tū, tama ora, tama moe, tama mate! E tae mā, e moe! Kāti rā te moe. Kōrero Māori ki wā tātou nei tamariki mokopuna. Kia tū, kia oho, kia mataara, kia Māori te reo, tukuna ki te ao! Me hiakai tonu tātou ki te kawe i te reo o ngā ariki. Pūpuritia ki tō whatumanawa. kia Māori te māngai, kia Māori te ārero, kia ūkaipō anō te reo. Kia māia, kia manawanui. E te iwi, ki te hoe, tēnā tātou katoa.